Hallo, bon dia, bon siman pa un y tur y bon bini na mi YouTube canal. Awe e topico ta bay papia over Let's Talk About. Awe e Let's Talk About ta papia over di e pellets nan di Catrice cu m'a cumpra. Anto mi keda share ku bosnan ladies pasobra mi ta e pelletnan ki hopi hopi bunita. Esakinan mi a kumpra di akinan na Hulanda den winkel na Kruidvat, gewoon den drogisterij mi a kumpra nan. Anto mi a kana mi a mira mi di E bia ki mi ke kumpra algu atrobe di ya tiendanan un tiki nos ta liba ne Bijenkorf of Douglas of whatever mi di a bia ki mi ke kumpra un makeup di gabon drogisterai dus ma drinta Kruidvat anto ma wak na Catrice ma mira na tur Maybelline tambe tin great things. Umm ma wou ma mira e palette nan mi di wou, paso ma yegi cumpra palettes di Catrice bia pasa, mai e palette zo, so tin na mi tin e palette ey. Dus ora ma mira nan tur hunto asina aki mi di this is the one. Ora ma wak e colores nan mi di e coki e come er zo feo mee doen, mi pasa hopi cos cune. Dus ma cumpra the precious copper. Saki di esun aki. Nan bin a pie. E verpakking tambe mi ta haya ok. Ook altijd leuk. Hopi bunita hasi. Nosnan ta mira ende bon. Anto esaki yama ya The Precious Koper. E nomber ta gebaseerd, dus menier bo ta mira e color nan ki ta menier metallic, e ta menier un stijl menier koper, echi ku bo por mix tambe ku yen yen kos, mi gusta e color ki anto nan mi puta riba mi man, pasobra e koi tambe ta un kos ku mi kier a hasi pa bo snan wak, e color nan awo ke mi ta puta esaki anto ta hopi hopi duidelijk he, esaki. Wak kon bunita e color aki ta. Mi ta buta nan tur asina aki riba mi man. Jammer genoeg e pallet ki si mi tin cu bisa cu no tin e numbernan wanneer nos ta gewend na e numbernan di otro palletnan tin bia nan tur tin un number. Pero no tin e number nai. Ta mi ta un otro. Mi sa cu bosan por mira e colornan bon. Mi ta buta nan un rato riba mi man. Uhum, esaki. Wow! Wak esaki. Kijk deze. Oh my god. Bosan ta mira e color aki? Wow! Esaki ta hopi duidelijk ook. Deze, mi ta kere un esei. Ta mi ta un nechi bunita color. Anyway mi ta spera cu bosan ta mira. Mira e colores nan. Mi a pone nan tur riba mi man pero nan ta hopi ya kleurrijk anto nan ta duidelijk pigment dus e coge ta hopi great pa un pallet cu ta costa cuater noventa y cinco so pe pallet kibo bisa sinku euro

Cosmetic, ma cumbra hopi pellet di che anto nan no ta kibra liye facil anto mi ta haya e sistema cu nan ta a bao e oogschadenan den e verpakking mi ta haya hopi hopi great anto bo te color nan net chi pa ni otro anto woki esaki a sali cu un aki nan ta para light anto aki nan ta para scuel ami ta haya sexy anto bonita gewoon pa mi tin e cos aki den mi coleccion. Ante coló ki bo por hasi cu tur, tur coló, bo por mece cu tur cierto di oogschaduw, si bo kier un tiki klem den bo hoeki wowo of riba bo a cut crease akinanan. Bo ta buta un smoky eyes bijvoorbeeld, anto bo ta dal un coló shimmer he, ora bo kier un hoog glans. Hopi bunita mi ta haya e palette aki, anto mi lo a hasi hopi look tambe den e hair spioor aki, anto also. Anke tambe den prioudo di winter. Ante loke aki koper mi lo a bai usa hopi ora mi bai sali natuurlijk. Pasobra e ta great anto e ta hopi shimmer he. Hopi glans tin riba e pellet aki. Ok nos ta ban n'e otro. Esaki ta the nude blossom blossom collection. Tambe ta mes un kos ke otro. Mesun for pòking anto e koloresnan ki ta hopi hopi great. Mari bo ta mira mi no a purba nan ainda, dus esaki lo bai bin tambe also den mi tutorials videonan. Anto mane bo ta mira ku e kolornan ki ta hopi oh my god nan ta mustra mane mat kleur di su mata mi kem'e un tiki dof e kolornan ki nan tin un echt glans ariba oh mi ta mira kaba ku e kolornan ki ta mi peferi mi gusta kolornan asina ki anto ya pesei e biama the nude blossom tambe pasobra mi ta echt un neutral kleur un kolor tambe ku ta bai ku tur sierto kos ku glans ku tur sierto kolor pero bo tin ku wak kon bo ta pone bo oogschaduw natuurlik he. Awor ki nos ta ban pone esaki di riba mi man, anteora nos ta ban wak con e ta. So, mi sa cu boso no ta mira e colornan bon, esaki ta e colornan anto bo ta mira cu e no tin hopi glans aden. Esaki si ta mustra manera glans pero ya un ta un hopi glans manera shimmer aden ante colornan aki ya ta mas den un matte hè dus echt un matte kleur anto bo ta mira ku wow Catrice e koki pa cuatro noventa y cinco ladies mi ta haña e palette nan aki Awesome! The Bump Gewoon ta un coleccion cu bo mester tin na cas anto bo pasa e hopi, hopi, hopi cu ne. Esaki ta The Modern Mud. E nomber ta bisa bo san caba Moderne Mud. Esaki ta echt un matte kleur. E ta ya, ami ta hanja cu e, ya, e ta casi mesun cor. E colornan ta otro he, afe desaki, pero e manera cu e oog schaduw, e puiru mes den e oog schaduw ta casi mes un matte cu e nude. Aki mi pega pie. Esaki ta mi ex. Fe di esaki tres nan aki mi ta kies un beki dos di un ku mi ta bisa ta mi favorita di e luna aki ku mi a kumpra pellets. Wow e koki wak e bo. Tambe mesun kos ke otronan, tambe nan ta duna bo e koló esaki. Meestal ami ta usa e koló ki ta donkerster di e pèllet aki. Mi lo a us'é den mi cut crease. Ante esaki bo por us'é pa, ya, un oogschaduw ariba. Dus bo ta hunta esaki pa bo helder up esaki.

Sa mira. Tambe hopi pigment. Mi ta haña hopi duidelijk. E mustra ècht. Besey mi ta bisa bosnan ècht waar ladies. Un ta pasá un kos ta karu. Bo tin ku kore kumpr'é. Anto kere ku oja. E prijs lo ta bon, hopi muchuenan sa si koi, echi hopi hende ta si koi sa di maneer di no sa befobeld e between e product mes, e inhoud dan e number. Wak, meneer Mac Cosmetic mi ta fendi dje, mi gust'é. LA girl mi gust'e umm mi ta gaya busnan LA girls ta mas barato cu Mac cosmetic pero umm bo ta mira bepaalde dingen toch di LA girl cu mi ta haya toch mas leuker dan Mac cosmetic anto Mac cosmetic sommige dingen tambe mi ta haya wat minder dan LA girl dus het hangt echt af van Ya, e kos ku bo ta kumpra e momentu ei, anto kon bo ta husele, anto kon bo ta hañele riba bo kueru. Dus, ora bo hunté ke ta bai riba bo, bo sa ami ta e koló ki hopi hende ta ami ta blanku, wat minder blanku, mi ke ben ietsher lichter, mar dònker ku mi, anto mesun koló ku mi, bo ta wak kon e ta bai riba bo koló, anto kon e ta keda, weetje. Un ta pasa un kos ta mas karu, e mes ta mas bon. Laat me dat zo zeggen. Dus drug store oudschaduw tambe ma lipa ra cu hopi cos cu ma cumpra di Maybelline is gewoon zo zo goed. Mi ta Colombia ma cumpra un mascara mi ta olvida nunca mas ma cumpra un mascara di Chanel he Chanel hallo Chanel hallo ta moet toch wel goed zijn meneer mi ta bisa meneer hopi ta pensa e mascara no ta ta malo Pero, e Maybelline mas kara ku ami a kumpra ami ta haña ku e tata hopi mas bon ku e Chanel. Ami ta haña e mas kara di e Maybelline su volume ta ta kue mas bon dan e mas kara di Chanel manera e ta supposed to Chanel of supposed to hecha pa. Dus e kue ta ègt diferente. Otro kos tambe di Chanel ami ta haña heel erg mooi en heel gud. Pero e koise mi ke men bo santi ku try out, bo santi ku purub'é promé wak kon e ta kue riba bo huid. Anto ku e hore bo por bisa ku e ta bon si òf nò, e ta keda mas largu riba bo kueru. Bo tin ku hunta hopi pa e pa bo mustra duidelijk manera esaki kolonnan mi ta gaña bo snan, mi no tin ku hunta hopi di dje. Esei mi sa pasobra mi a kumpra, mi a yega kumpra hopi pellets di Catrice, mi a yega purba dos kaba di esaki den mi forige video, dus mi por bisa bo ku bo no mester puntra bo ta helemaal nit veel kleur di e pellet ki pa e koló sali afó. Dus, watch out ladies, a mi gusta tur sorti merk, mi ta èg bes hou fan di dje, mi a purba, sa tin ku mi ta, falta mei, sa tin ku mi ta èg van. Esei mi tin cu keda cumpr'e, sa tin mes cu mai asina bon cu cada un bey mi tin cu keda e ta caba mi ta bol'e cumpr'e, mi ta bol'e cumpr'e pasobra e ta hoon bon. Ora un cos ta bon, bon e ta, pero hou rekening ladies hoon ta pasobra e ta caro of ta mek of ta kiko of ta bon cu tolbe ta nifica cu e cos mes e ta bon. Purbe prome wak e ta bon, anterior e bo por bepal cu e ta bon. De ultimo groom. Esaki mouse e kaba di mi video prome en ik vind het zo mooi. What a shimmer. Hopi hopi elegante mi ta in e palette aki. Anto hopi kolo sta li benee bay ta glans. Anto mi ta in echt apart. Vooral esaki mi ta in un hopi kolo apart plus deze. Pa bo bute di bo hoeki di wou aki nana Mi ta hanje super. Hopi super antes cu loki ta hopi duidelijk. Dus mi ta e pone riba mi man pa bosa mira con e ta bin riba bo huid. Ok. Now. Ladies. E cu loki ta papia caba toch? Hopi na bunita.

Pa kuater nobenta i sinku so bo por bisa sinku euro. Ken no ke e koki den bo kolekshon? Sori hallo! Fe de pelletnan ku nos ta kumpra shen piko, shen binti? Kom op ladies, wak e koki. Mi ta hopi i hopi kontentu. Manera mi ta bisa bosnan, mi dos favorito ta esaki. The ultimate groom saki sa mi ta mira e color heavy master gewoon esaki ta mi favorito y esaki tur cuatro mi gusta pero esunnan cu ta echt mi style anto cu mi sa cu mi lo a bay usa hopi te dos nan aki ladies mi ta gaya bosnan. Deze vier is one two baai. Bo ta denta Kruidvats aki na Hulanda, so ya na Hulanda mi ta biba. Hopi bon. Mi stima e pellet nan ki, ta un pellet ku mi lo hopi usa hopi. Un beki ehm tin e fiesta ta bin anto den december met de feestdagen, lo mi usa nan hopi hopi hopi. Anto nan ta nun tiki nun tiki karo. Dus ladies please cumpra e coleccionnan ki pasobra ma nan ta echt worth it. Echt bo no ta haña spijt anto bo fasi tur tur cos cu nel. Un otro cos ladies mi kier a haci un cos leuk un cos otro un cos algo nobo mi ta spera cu bosnan ta dunmey anto bosnan tambe ta haña great. Mi kiba bo san post yes elke week mi ta mira yen cos forbij zi ha riba facebook riba instagram si bo san ta haya leuk di post un foto anto hashtag mi stacy tutorials dds dus dress di siman Ami lo a kies tur e um wak e fotonan, anto eerlijk, anto na mi smaak. Mi lo a kies de beste dress di siman, anto mi lo a pose cada un djaluna cu bosnan cua locual cu maya leuk, anto locual cu ma fint de dress, anto por ta e otro enan mester ke un tiki un pregunta anto e ora mi lo a puntra. Algu di esun cu a post e dress di sin man. Si bo sa na e coi leuk e ta mira cu bo sa ta hashtag mi atrobe un bia mas hashtag Stacy Tutorial DDS esey ta nifica dress di sin man. Anto e ora mi lo a wak e fotonan anto post cada un djaluna bo bonita foto den e beeld den mi YouTube channel riba mi YouTube canal. Anto, esei ta si bo Sandra mi ta ske do mei, anto taña leuk, anto e koe mi lo haña hopi great pasobra mi tambe gusta fashion, anto otro hende tambe lo kesa, unda bosnan a kumpre e jas, e tas of e sapatu, anto kon ba match e bolbe ku tolbe. Laga nos keep it hot on my channel of course, esei ta for the Caribbeans lady, anto ook esunnan di Hulanda aki, dus umm. Be my guest! No lubida boso e lo bai bira hopi fun, hopi leuk anteure boso bai post bo look en dit en dat di bo dress. M'a papia hopi kaba mi ta spera ku boso a haña e fideo ki hopi great anto ku bosnan lo a bai kumpra mas si ta un di e pallets nan di Catrice anto bai pur bel'e. Ladies si boso a gusta e fideo ki no lubida like y aboner riba mi canal anto mi ta spera cu mi lo haña e siman aki hopi hashtag cu bo san dress anto let it be classy casual o whatever loke ki bo ke sexy tambe ta bon dus umm ero mi lo a post e cada un djaluna mi ta benieuwd cuanto mi ta haña binnen pa volgende week djaluna nos cuminsa Show bosnan dres. Danki pa wami video y te otro siman. Ayo!